Hemmäňize salam. Men bu gün Türkiýedäki talyplar üçin iki sany programma barada informasiýa bermek isleýän. Sebäbi hemmäňiz talyp wagtyňyzy talyp ýaly geçirmek we talyp wagtyňyzda daşary ýurda gitmek isleýänsiňiz. Ine, size bir mümkinçiliklerden biri. Sebäbi uniwersitetiňiziň özi we Erasmus ofisiniň özi Erasmus programmasy we Intership programmasy diýip iki şekilde programmalary bar. Bu programmalar näme diýeňizde, Erasmus programmasy Ýewropa döwletleriniň birinde alty aý we on iki aý galmak we okamak şo taýda size mümkinçiligi berýär. Bakalawrlar üçin hem bar. Meselem, siz master etýän bolsaňyz, masterdakylaram bu prorama gatnaşyp bilýärler, ýöne gatnaşmaklary üçin käbir şertlerini ýerine ýetirmeli bolýarlar. Bu Erasmus proramasynyň nämedigi hakynda öz uniwersitetiňize gidip, Erasmus ofisiňizden sorabam bilersiňiz, öz uniwersitetiňiziň web sahypasyndanam görüp bilersiňiz. Sebäbi bu bilgileri size berýändigimiň sebäbiniň nämedigini aýdaýyn. Meň özüm Erasmus programmasyna gatnaşdym we Litwaniýa gidipdim. Siziň hem şular ýaly gowy programmalara gatnaşmagyňyzy, özüňizi kämilleşdirmegiňizi, dili daşary ýurt dilleňňizi kämilleşdirmegiňizi men äz T-Stromdan isleýän. Bu programmanyň esasy maksady näme diýemizde, Ýewropa döwletlerine Ýewropa Birligi tarapyndan bu prorama her ýyl gatnaşylýar we Ýewropa döwletlerine gidip bilýäňiz. Meselem, Ispaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Polşa, Litwaniýa, Latwiýa, Estoniýa ýaly Ýewropa döwletleriniň ählisine stipendiýaly bir şekilde gitmäge size mümkinçilik berilýär. Munuň bu prorama üçin siziň etmegiňiz gereken zatlar. Iňlisçe ekzamine girmeli bolýaňyz. Iňlisçe ekzamin kynmy diýip soraňyzda, Orta derejede eger iňlisçe bilýän bolsaňyz, meň pikrimçe gidiň diýip size özüňizi şansyňyz şans diýilýär meselem şansyňyzy deňäňizdim iňlisçe ekzamin bolýar ýüz de ýetmiş bäş prosentini test bolýar ýüz de ýigrimi bäş prosenti gürleşme bolýar gürleşme nähili şekilde günlük gürleme meselem iňlisçe adyň näme nirde ýaşaýaň näme bilen meşgullanýaň ýaly Esasy zat şolaň diýen soraglaryňa düşünmek we jogap bermek we ortalamaňyz alynýa ortalamaňyz iň esasy zat ortalamamyka diýýän çünki kä köp adam gatnaşýa fakultetlerden iň esasy zat siziň ortalamaňyz beýik bolsa we alan balyňyz beýik bolsa ikisi goşulyp E, beýik bal bolsa eger siz kontenranlara girip bilýäňiz sebäbi bu programma on onnaşdan okuwçy äkidilmeýär her fakultetden bir ýa-da iki iki üç okuwçy iň iň köp äkidenlerinde üç okuwçy äkidýärler bu ekzamenden geçdiňiz diýeli iňlisçäňiz hem gowy ekzamine girdiňiz e, ortalamaňyz hem iyi

Sigortaňyzy görkezmeli bolýaňyz. Mundan başga-da, size diýipdim, uniwersitet stipendiýa berýär. Stipendiýalar nähili bolýar? Iki şekilde bolýar stipendiýalar. Bir, meselem, Almaniýa, Fransiýa, Italiýa ýaly ýurtlarda bäş ýüz ewro ýaly stipendiýa berýär. Poloniýa, Estoniýa, Ondan kiçiräk Litwaniýa, Latwiýa ýaly döwletlere bolsa üç ýüz elli, üç ýüz ewro aralygynda berýär. Bular her uniwersitetden uniwersitete üýtgeýär sti berýän stipendiýalary. Siz wizaňyzy aldyňyz, ondan soňra siziň etmeli zadyňyz şo taýda galjak ýeriňizi uniwersitet bilen gürleşmeli bolýaňyz. Sebäbi käbir uniwersitetler abşaga berýär, käbiri bermeýär. Siz şony gürleşip bahasy näçe töläp bilersiňizmi, siziň summaňyza şor bolýamy, bolanokmy? Şo zatlary uniwersitet bilen habarlaşmaly bolýaryn. Meselem, maňa uniwersitedim öz obşagasyny beripdi. Men aýlyk togsan ýewro ýaly berýärdim we içi zady has gowudy. We meň size maslahatym, obşagada galmagyň sebäbi, studentler bilen tanyşýaňyz, olaram, Iňlisçe gürlän soň hasam iňlisçäňizi ösdürmek üçin meň pikirimçe öýde däli agşagada galmagyňyz siziň üçin has gowy mukaddimat. Uniwersitet sizi her hili ýerlerge äkitýär, gezelençler bolýar. Ondan baýramçylyklar, zatlar bolsa siz gidip uniwersitetiňiz sizi aýlamana äkitýär. Mundan daşaram meselem Ýewropa döwletleriniň arasyna gitmek şeýle aňsat sebäbi ine meselem On-on bäş ýewro, ýewrodan samolýoda bilet alyp bilýäňiz. Diýeli Barselonam gitmek isleýäňiz, Madridem gitmek isleýäňiz, ýigrimi, iň, iň gymmat, gymmat zat diýemizde ýigrimi-ýigrimi bäş ewro şol döwletlere siz gidip aýlanyp bilýäňiz. Meň pikirimçe bu şansy gaçyrmaň, student wagtyňyzda azajyk iňlisçäňiz bar bolsa deňäň şansyňyzy, belki-de bolar, belki geçersiňiz, belki, Ekzamenden geçip Ýewropa döwletini görmek size nesip eder. Nähili? Indi student wagtyňyzda, student e, durmuşyňyzda iň gowy ýagdaýda ýaşamak üçin, gowy ýerleri gezmek üçin we özüňizi, dilleriňizi e, we medeniýetiňizi awaçyk giňişletmek, ösdürmek üçin men pikirimçe bu programmalara gidiň, gözläň, e, informasiýalar näme bolupdyr, nähili bolupdyr. Ýutubda ähli ýerde bu informasiýalar bar we maňa şu programmalar hakynda soragyňyz bar bolsa kommentariýa ýazyp bilersiňiz men elimden gelen kömegi etmäge çalyşaryn.